Helo yna a chroeso i Cymorth Cristnogol yma yng Nghymru. Fel efallai y gwyddoch chi, mae'r tîm yng Nghymru wedi mynd trwy gryn dipyn o newidiadau yn ystod y misoedd dwytha yma. Ond dwi'n falch iawn o allu dweud bod ganddo ni dri aelod newydd o'r staff wedi ymuno hefo ni ac mae'r tri hefo fi heddiw. Helo!
Helo!
Helo na, croeso, croeso cynnes i Nathan Munde ar dop y sgrin, a mae Helen Roach o dan y fo, a Miriam Powell Davies uh, wrth ei hymyl hi. Croeso mawr i'r tri ohonoch chi i Cymorth Crisnogol ac i'r gwaith yng Nghymru. Da ni eisiau holi dipyn bach arna chi, weld pwy yda chi a be di'ch gwaith chi. A da ni am gychwyn, fel da ni'n gwneud bob amser yng Nghymru, ydy gofyn chydig bach am eich cefndir chi, pwy yda chi, o lle da chi'n dod, lle wnaethoch chi mynd i'r ysgol, jyst math yna o beth uh, yn ddigon syml. Beth am i ni gychwyn hefo, hefo Helen? Helen Roach, wyt ti'n byw yng Nghaerdydd a dwi'n meddwl bod ti'n dod o Gaerdydd yn wreiddiol hefyd, Helen. Ie, yeah, dyna'n cywir. Da iawn.
A um, lle wyt ti i'r coleg?
Uh, es i prifysgol yn Leeds um, a wnes i diwynyddiaeth. Um, dwi wedi dysgu Cymraeg, dwi ddim um, siaradwr uh, iaith cyntaf, Yym ie, felly ro'n i yn Leeds, ond nawr nôl yn yng Nghaerdydd eto, a wnes i yym fy ngradd yn Leeds ac yna masters yng Nghaerdydd. A a ma' dy Gymraeg di'n ardderchog gyda llaw, yy does dim angen ymddiheuro dim amdano fo. Ond pa fath o waith wyt ti wedi bod yn ei wneud yym ers gadael y coleg? Wyt ti wedi gweithio lot yn y trydydd sector dwi'n credu? Ie, dyna'n cywir. Yn enwedig lot gyda um, cyfiawnder cymdeithasol a jyst uh, cyn dod yma, ro'n i'n gweithio dros Tai Pawb sy'n elusen sy'n hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sector tai. a'r cyn hynny ro'n i'n gweithio dros NEA, National Energy Action, sy'n elusen sy'n ymgyrchu ar tlodi tanwydd yng Nghymru. Arbennig.
So mae yna ddau ffit da i cymorth Crisnogol yn fanna, y diwinyddiaeth a'r cyfiawnder cymdeithasol hefyd. Da ni'n ni, ni lecio hynny'n sicr. Uh, Nathan, beth amdana chdi? O lle wyt ti'n dod a, a lle ysdi'r coleg? um, yn reiddiol o Sir Gaerfyrddin, a wedyn es i Gaerdydd i wneud fy ngradd, a wedyn mlaen at doethuriaeth, felly dyna'r cefndir. Ac wyt ti hefyd wedi gwneud uh, gradd neu dy ddoethuriaeth yn sicr mewn, mewn diwinyddiaeth?
Wel ie, llenyddiaeth yn bennaf, ond edrych ar um, sut mae diwinyddiaeth di newid dros y canrifoedd trwy'r barddoniaeth, felly na i ddim mynd, na i ddim drwy popeth, neu fydd yma trwy dydd. diddorol iawn, diddorol iawn. A, a Miriam, be amdana ti? Deud, deud chydig bach amdana ti dy hun wrthyn ni. Ie, Miriam dwi. Yym dwi'n wreiddiol o'r Wyddgrug ac yma'n byw rŵan. Yym es i i brifysgol yn Gaerdydd a ma' gennon ni ryw dren 'di mynd erbyn hyn. Yym a nes i astudio theatr a drama yng Nghaerdydd, so rwbeth go wahanol i Nathan a Helen. Ie, yeah, gwahanol iawn. Beth am dy gefndir eglwysig di, Miriam? Deud chydig bach am hynny wrthon ni. Ia, so llynedd o'n i'n byw yn Awstralia, so o'n i yn rhan o yym eglwys Hillsong yn Awstralia, a wedyn yym wnes i hefyd weithio yn Ffrainc dros yym ddau ha efo yym gwmni o'r enw Spring Harvest yn arwain yym cwpwl plant a grŵp ieuenctid iddyn nhw. A wedyn cyn hynny o'n i yn yym internio efo Eglwys Glenwood yng Nghaerdydd am flwyddyn ac yn wneud yym ffyrdd yn addysg yng Nghaerdydd. Arbennig.
Arbennig. Arbennig. Wel, beth am i chdi uh, ddeud chydig bach am be wyt ti'n neud yn dy swydd hefo Cymrath Crisnogol, Miriam? Be, be, be di dy waith di hefo ni? Ie, yeah.
so mae'n swydd newydd, um, ond be fydda i'n neud ydy just cadw mewn cysylltiad efo ein um, efo'r pobl sydd yn rhoi i gymorth Cresnogol a gwneud yn siŵr bod pobl yn hapus yn byd maen nhw yn ia e- mewn rhoi a wedyn hefyd jyst rhoi cymorth i bobol yn sud i neud hynny a sud i neud hynny'n haws a gobeithio bo' pobol ia yn dod i arfer efo ni fatha cymorth cefnogol a bo' nw yn ia yn hapusach yn y ffor ydan ni'n gweithio efo nw. Da iawn.
A a be' amdanat ti Helen be' be' 'di dy waith di hefo ni? Wel, fel, fel waith Miriam, ni'n rhan o'r un tîm a fyddwn ni'n um, cynrychioli um, Cymru i'r tîm, um, tîm eang yn Lloegr sy'n um, ysgogi cefnogwyr canolog. Um, yeah, felly dwi'n edrych ymlaen at gweithio gyda'n cefnogwyr ni ac yn helpu nhw ac yn um, anhybu beth maen nhw'n wneud i, i cefnogi ni. Da iawn.
A mae'r ddwy ohonoch chi, dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn deud, uh, yn mynd i fod yn gweithio allan o'r swyddfa yng Nghaerdydd. Dyna fydd eich, uh, eich bes chi uh, ar gyfer eich gwaith chi. A wedyn mi fydd uh, yn cefnogwyr ni o, o Gymru Ben Ballader yn gallu ffonio i mewn i'r swyddfa a mi fydden nhw'n siarad efo un ohonoch chi'ch dwy. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn deud hynny, dwi?
Ti'n berffaith iawn dy fe, dwi. Da iawn, da iawn. Wel, abo fi fyny fo beth sy'n digwydd yn y tîm. A Nathan, be amdana ti? Be di dy waith di hefo ni? Dwi'n dwi mynd, wel, pan fy stym Covid ymlaen, bydden ni'n dod rownd yr eglwysi yn ysgogi a a jyst yn um, ceisio cael bobl i, i, i weddio ac i, i uh, roi arian i'r um, elusen. And, uh, so, yeah, cyfathrebu ar eglwysi, mynd o gwmpas ac yn yeah, partneru gyda chi gyd. Yeah. Da iawn, da iawn. Um, be sy'n eich cyffroi chi ynglyn â gweithio i, i, i Cymorth Chrysnogol? Pa, pam da chi wedi dewis dod i weithio at Cymorth Chrysnogol? Um, Nathan, beth am i ni gychwyn efo chdi? o dwi'n dwi mwynhau gweithio gyda bobl ac yn gallu rhoi fy ffydd, um, wel, gweithio allan y ffydd yn de, mm. gallu siarad gyda bobl ac ysbrydoli nhw i fod, wel, fel yr Iesu yn, yn, yn fod yn garedig i'r tlawd ac yn rhoi'r ar gyfer yr, materion pwysig mae mae'n braf gallu um, gwneud swydd mor bwysig uh, yn ystod y dyddiau yma. Yn wedig mewn amser mor tywyll, mae'n braf gallu siarad am y goleuni. Felly, ie, yeah, mae'n braf gallu gweithio i gymorth chrysogol.
Helen, be amdana ti? Dwi'n just really um, cefnogi'r gwaith o cymorth, cymorth Cresnogol a ro'n i'n eisiau um, gweithio dros y lisen sy'n gwneud gwaith mor bwysig dros y byd a dwi'n hoffi'r ffordd mae cymorth Cresnogol yn gweithio gyda sefydliaid yn yr um, gwledydd lle, mae, ple ni'n gweithio um, i, um, i deall beth maen nhw angen a gweithio gyda nhw, nid yn wneud pethau hmm. am nhw. Ie, um, yeah, dyna'n bwysig iawn i mi. Ie, yeah, mae hwnna yn, yn agwedd pwysig iawn o waith cymorth Rhysnogol, bod ni'n bo ni gweithio hefo pobl a ni jyst wneud pethau drostyn nhw, ti'n ti berffaith hmm. gywir. Yeah, Miriam, beth amdana ti i, i gloi? Ia, dwi 'di gwbod am gymaint o Gristnogol wrth gwrs, ma' mam a dad a ma'n teulu ni yn eitha yym involved ag yn bryson- bresennol yn y gwaith ma' nw'n neud ag yym ma' 'di bod yn elusen ag yn yn rw- yn ia ma' cymdeithas Cristnogol ma' nw'n ma' nw'n delio efo pobol a ma' n'w isio yym neud bywyd yn well i bobol ag Yym ma' gweld y straeon yym ma' Cyfoeth Cristnogol yn adrodd amdanyn n'w yn bwerus dwi'n meddwl ac yn yn bwerus gweld mai nid mynd yna i newid bywyda pobol dros dro ma' n'w on' mynd i neud o'n newid parhaol ac yn rwbath sy wirioneddol yn mynd i fod yn chwyldroadol mewn mewn bywyda pobol yn yr hir dymor. So ie yn debyg iawn i be' o'dd Helen yn deud fan 'na.